नमस्कार मैथिली कथा मालासँ हम कविता झा सबके स्वागत करै छी आओर ओझका एहि वीडियोमे हम जितिया व्रतमे सुनैवला सबसँ प्रमुख कथा यानी कि चिल्हो सियारोके कथा देबऽ जा रहल छी जे कोनो पबनैतिन जितिया व्रत करै छथि ओ ई कथा जरूर सुनै छथि तऽ देर नहि करै चलू कथा शुरू करल जाय जितिया व्रतके प्रमुख कथा चिल्हो सियारोके कथा नर्मदा नदीके तटपर कञ्चनवटी नामक एकटा नगर छल जतुका राजाके नाम मलयकेतु छलनि आओर नर्मदा नदीके पश्चिम दिशामे एगो मरुभूमि छलै आओर ओहि मरुभूमिमे एकटा विशाल पाकड़िके गाछ छलै ई जे गाछ छल ई बड्ड पैघ आओर पुरान छल एहि गाछके ऊपरमे एकटा चिल्हो रहै छल आओर ओकर धोधरिमे एकटा सियारिन रहै छल आओर एहि चिल्हो आओर सियारोके बीचमे बहुत मित्रता छल दुनू मिल जुलि कऽ रहै छलथि ऊपरमे चिल्हो आओर नीचाँमे सियारो आओर दुनूमे बड़ दोस्ती छल एक बेर पार्वती जी शंकर जी सँ कहलखिन जे प्राणनाथ एहन कोनो व्रत या उपास बताउ जकरा केने सँ स्त्री सबके बच्चा सबके ऊपर जे कोनो दोष होइ ओ कटित होइ आओर हुनकर उम्र लम्बी होइ तऽ शंकर जी कहलखिन जे एकरा लेल सबसँ पहिने ई व्रत अहींके करऽ पड़त तखने अहाँके देखसी औरो केओ ई व्रत करत तऽ पार्वती जी कहलखिन ठीक छै हम करब तऽ ओहि नर्मदा नदीके तटपर जाकऽ ओ पूजा पाठ करय लगलथि खीरा औकड़ी सब चढ़ा कऽ पूजा करय लगलथि चिल्हो आओर सियारिन जहन ई देखलखिन जे पार्वती जी ई की कऽ रहल छथिन तऽ जा कऽ पुछलखिन जे पार्वती जी अहाँ ई की कऽ रहल छी तऽ पार्वती जी कहलखिन जे ई हम जितियाके व्रत कऽ रहल छी एहि व्रतके केनेसँ कोनो स्त्रीके सन्तानपर यदि कोनो ग्रह हेतै तऽ ओ कटित हेतै आओर आयुमे वृद्धि हेतै ई देख कऽ चिल्हो और सियारो बजली जे चलू अपनो सब ई व्रत करब। एहि साल तऽ भऽ गेलै, अगिला साल सँ एहि व्रत कऽ अपनो सब करब। घुरती साल जितिया व्रत के समय फेर एलै और दुनू गोटे कहलखिन जे अब चलू अपनो सब करब। सिल्हो कहलखिन चियारो कऽ जे हमरा करऽ दिअ हम कऽ लेब अहाँ नहि करू अहाँ माछ मछली खायवला मांसाहारी छी अहाँ बुते ई व्रत नहि हैत हम करै छी अहाँ रहऽ दियौ सियारूके बड़ खराब लगलनि ओ कहलखिन किया अहाँ करब हम नहि करब हमहूँ करब दुनू गोटे मिलकऽ करब दुनू एहि व्रतके करऽ लगली दिन भरि तऽ जेना तेना दुनूके बीत गेलै मुदा जखन राति एलै तऽ चील्हो तऽ अपन आराम करै छलथि मुदा सियारिन से बर्दाश्त नहि होइ छलै आओर संयोग एहन छलै जे मूसलाधार पानि हुअ लगलै बिजली चमकऽ लगलै आओर ओहि शहरके नामी सेठके बेटाके ओहि दिन मृत्यु भऽ गेलै सभ केओ आयल ओ जरबै लेल लेकिन ओ बिजलोका चमकै छलै मेघ बरसै छलै एहिके कारण ओ लाश ठीकसँ जरलै नहि आ जरबैवला लोकसभ अपन छोड़ि कऽ चलि गेल सियारो एहि अधजलल लाशके देख कऽ अपने आपके रोकि नहि सकली आ सोचलथि जा कऽ गरम गरम माँसु खाइ मुदा हुनका होइ छलनि जे चील्हो कहथि जे हम तऽ पहिनहिये कहने रहियौ जे तोरा बुते नहि हेतौ तैयो तू करऽ लगली तऽ ओ चाहै छलथि जे चील्होके नहि पता चलै तऽ ओ कनि कनि काल पर कहै छली जे बहिना सुति रहलहुँ तऽ चील्हो कहै छली नहि बहिन जगले छी फेर कनी काल होइ छलै तऽ फेर सियारो बजै छलथि जे बहिना सुति रहलहुँ चिल्हो फेर कहै छलथि नहि बहिन जगले छी आओर भुखले कतौ नीन होइ तऽ चिल्हो आओर सियारो दुनू जागल छलै फेर कनी कालपर सियारो पुछली बहिना सुति रहलहुँ अइ बेर चिल्होके कनी सन्देह भेलै ओ कहलखिन जे एकरा की भऽ गेलै जे ई कनी कनी कालपर पुछैए बहिना सुति रहलहुँ तऽ अइ बेर हम बजबे नहि करी दोसर बेर जखन सियारो पुछलखिन जे बहिना सुति रहलहुँ तऽ चिल्हो चुप रहली आओर चुपचाप देखै छली सियारोके भेलनि जे सुति रहल तखन ओ पैर मारि कऽ गेली आओर अध जलल जे लाश रहै ओकरा आरामसँ खेलनि भरि पेट आ भोरका लेल पारनके लेल सेहो लऽ लेली आओर आबि कऽ गाछक थोदेरमे राखि कऽ आरामसँ सुति रहली चिल्हो ई सब कृत देखै छली मुदा किछु नहि बजली सियारोके व्रत राइतेमे भग्न भऽ गेलनि तऽ ओ व्रत भग्न भेली फेर दुनू अपन उम्र पूरा केलनि आओर एक बेर गंगा नदीमे नहायके विचार केलनि आओर गेलनि तऽ दुनूके मृत्यु भऽ गेलनि आओर गंगा नदीमे मृत्यु भेलासँ दुनूके पुनर्जन्ममे एक ब्राह्मण कोखिमे जन्म भेलनि दुनू बहिन छली जाहि ब्राह्मणके घरमे हुनकर जन्म भेलनि ओहि ब्राह्मणके नाम छल भास्कर आओर जे चील छली चिलहो छली हुनकर नाम पड़लनि शिलावती आओर जे सियारिन छली सियारो छली हुनकर नाम पड़लनि कर्पूरावती आओर कर्पूरावतीके विवाह मलय केतु नामक राजासँ भेलै आओर शिलावतीके विवाह बुद्धिसेन नामक युवकसँ भेलनि कर्पूरावतीके विवाह राजासँ होइके कारण ओ रानी बनि गेली आओर हुनकर जे कोनो पुत्र होइ छलनि ओकर मृत्यु भऽ जाइ जे कोनो सन्तान होइ जनमते मरि जाइ आओर एम्हर शीलावतीके सातटा सन्तान भेलनि आओर सातो सन्तान जीवित छलनि बुद्धिमान छलनि आओर आज्ञाकारी छलनि पैघ भेलापर शीलावतीके सातो सन्तान कर्पूरावतीके महलमे काज करैलए जाइ छलथि कर्पूरावती शिलावतीके सातो सन्तानके देखिकऽ बहुत जरै छली अपना बहिनके सन्तान सबके देखिकऽ बहुत ईर्ष्या छलनि हुनका मनमे ओ मोने मोन सोचै छली जे देखियौ हमरा जे कोनो सन्तान भेल से जनमतहि मरि गेल आओर हमरा बहिनके सात सात गो एहन सुन्दर भगवान सनक सन्तान छै आओर सब दनदनाइ छै आओर ओ कर्पूरावतीसँ खूब ईर्ष्या करऽ लगली एक दिन ओ खेनाइ पीनाइ छोड़ि कऽ आ कोप भवनमे जा कऽ बैसि गेली राजाके जहन पता लगलै तऽ ओ रानी लग गेलथि आ कहलखिन रानी ई की बात जे अहाँ खेनाइ पीनाइ छोड़ि देने छी रानी कहली जे अहाँ शर्त करू जे हम जे कहब से अहाँ मानब तखने हम अहाँके कहब राजा कहलखिन हमरा अहाँके बीचमे कोन शर्त अहाँ जे कहै छी से तऽ हम मानिते छी चलू अहाँ जे कहब से हम मानब रानी कहली नहि पहिने अहाँ शर्त करू जे हम जे कहब से अहाँ मानब राजा कहला चलू मानलहुँ शर्त केलहुँ अहाँ जे कहब से करब कर्पूरावती कहली जे अहाँ हमरा बहिनके सातो बेटाके मूड़ी काटि कऽ सात थारीमे दए कऽ हमरा बहिनके पठबा दियौ तखने हम भोजन ग्रहण करब राजा कहलनि ई की अहाँ माँगि लेलहुँ अहाँके बहिनके बच्चा अहूँके बच्चा कोना ओकरा हम कटबा देबै रानी कहली तऽ ठीक छै तहन हमहूँ खेनाइ पिनाइ त्यागि देब राजाके रानीके बात मानऽ पड़लनि रानीके मोहमे आबि कऽ ओ शिलावतीके सातो पुत्रके गर्दन कटबा कऽ सात गो थारीमे सजा कऽ लाल कपड़ासँ झाँपि कऽ शिलावतीके घर पहुँचबा देलखिन जहन शिलावती सातो थाल देखलनि तऽ ओ कहलखिन जा कऽ सभ बच्चाके घरमे जा कऽ राखि अबियौ ओ खोलि कऽ देखबो नहि केली एम्हर कर्पूरावती अपन दास दासी सबके बार बार शिलावतीके घर पहुँच पठाबथिन जे जाही अगर हमर बहिन कनतै तऽ हम जेबै हमर जखन कोनो संतान मरल हँ हमर बहिन हमरा चुप कराबै लए आबै छल आब हमर बहिनके सातो संतान मरि गेलै जखन हमर बहिन कानतै तऽ हम जाकऽ ओकरा चुप करायब दास दासी सबके जाथिन कहथिन जो देख आही सब कनि कनि काल पर देखै कहै नहि अहाँके बहिन तऽ देखबे नहि केलथि अहाँके बच्चा सबके एखन ओ नहि कानै छथि कर्पूरावतीके बड़ तामस चढ़ै जे कखन ओ कानत आओर कखन जायब हम ओकरा चुप करबै लेल एम्हर साँझ खन शिलावतीके सातो बच्चा एलै माँ माँ भूख लागल किछु खाय लए दे शिलावती कहलखिन जो मौसी तोरा लेल किछो थारमे पठेलकौ हँ सबके घरमे राखल छौ जाकऽ अपन अपन खाय ले सभ बच्चा गेल आओर थालमे राखल लाल कपड़ा उठेलक तऽ नारियल राखल छल सभ नारियल फोड़ि कऽ खाए लागल कर्पूरावतीके दास दासी जखन ई सभ देखलक तऽ जा कऽ कर्पूरावतीके कहऽ गेल जे अहाँके बहिनके सभ बेटा तऽ नारियल फोड़ि फोड़ि खाइए ई सभ सुनि आओर देख कऽ कर्पूरावतीके होश उड़ि गेलनि आओर ओ अपन स्वामीसँ कहलनि जे अहाँ पण्डितजीके बजाउ आओर पुछियौन जे एहन कोन बात छै जे हमरा बहिनके बच्चा सब मरलाके बादो जीवित भऽ जाइ छै आओर हमर बच्चा सब जमतहि मरि जाइए तऽ ओ सब पण्डितजीके बजेलनि टिप्पणी देखेलनि टिप्पणि देखलाके बाद पण्डितजीके सब बात समझमे आबि गेलनि ओ कहलखिन जे पछिला जन्ममे अहाँ दुनू सङ्गी छलहुँ अहाँ सियारो छलहुँ ओ चिल्हो छल दुनू मिलकऽ जितियाके व्रत केने छलहुँ आओर अहाँ व्रत भग्नो भऽ गेलहुँ आओर झूठो बजलहुँ ओ जे छल से व्रतके नीक जकाँ केली जकर फल ओकरा अहियो जनममे भेट रहल छै आओर ओकरा पछिला जनमके सब बात मोन छै आओर अहियो जनममे ओ जितिया व्रत विधि विधानके अनुसार करै छथि जाहि कारणसँ हुनका सन्तान सबपर आयल सब विपति टलि जाइ छनि कर्पूरावती पण्डितजीसँ पुछली तऽ एहन उपाय बताउ जे हमरो ई व्रतके लाभ भेटै आओर हमहूँ करी हमर दोष कोना कटित होयत तखन पण्डितजी सुझाव देलनि जे अहाँके शिलावतीके सङ्गे मिलकऽ व्रत करऽ पड़त जाहिसँ कि हुनकर जे पुण्य छनि से अहूँके भेटत ओ गेली आओर शिलावतीसँ कहली जे बहिन अगिला साल अपना दुनू गोटे मिलकऽ जितिया व्रत करब शीलावतीके सब किछु पिछला जन्मके बात अहियो जन्ममे मोन छलनि ओ कहली नहि बहिन तू राजाके घर बाली हम गरीबक घर बाली तू खीर पूरी खाय बाली हम साग भात खाय बाली हमर तोहर कोन मेल हम तोरा संगे कोना व्रत कऽ सकै छी मुदा कर्पूरावती नहि मानली आओर अपन हट पे अड़ल रहली तकर बाद दुनू अगिला साल फेरसँ जितिया व्रत केलनि सङ्गे नहाय खाय केलनि आओर दुनू बढ़िआँ जकाँ नियमपूर्वक जितिया व्रत केलनि आओर साले भरिके अन्दर कर्पूरावतीके सेहो एक बहुत सुन्दर सन्तानके उत्पत्ति भेलनि आओर ओहो एहि संसारके सब सुख सुखपूर्वक भोगलनि आओर जितिया व्रतके नियमपूर्वक करऽ लागली तऽ ई छल जितिया व्रतमे सुनैवला कथा हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसन्द आयल हैत तऽ एहने आओर कथाके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली